Bore da Derfel! Shwt mae pethau wedi bod yn mynd? Os swn i'n deud bod bod yn hawdd, swn i'n deud clwydda. A dim dyna'r fath o berson ydw i. Do, mae wedi bod yn siwrna heriol, Covid, ond fel da chi'n gweld, mae'r deli yn gorad. Er, dim just deli ydy o naci. Dwi wedi cael meddwl am y lle yma fel goleudy ym Manghanarfon, lle i bobl cael dod a enjoio fi a'n egni positif. Facebook quote fi heddiw oedd jelly shouldn't run, it should wobble. Da chi'n gwybod pwy ddudodd hynna? Deirdre Barlow. A mae'n wir, dydy. Yndi. Dwi'n meddwl lle da iawn ar y funud. Lle da iawn. Be ffwc di hwnna? Ddechrau bwrw eto do, ti wedi tynnu dillad off lein? Dillad off lein? Be di hyn? Joc? O beth sydd wan to? Ti'n mynd tu ôl i nghefn i eto do? Do? Be di hyn? Grŵp mamis, dadis a babis! Be wti, blydi bardd? O hwna! Lot o lefydd yn neu nhw rwan, ca pobl i fewn, gwario eu pres. Pobl i fewn? Di pobl ddim yn dod yma i weld loose women icebrogs, mam! Ma nhw'n dod yma i weld fi! O, ti'm yn meddwl bod o'n syniad da? Da ni angen y pres. Ti'm yn poeni am y pres. Oeddach chdi mewn poeni am y pres yn 2006, nag oeddach? Pan fi oedd yr unig kid yn ysgol heb iPod Nano! O, plis, paid â dechra hyn eto 'wan, Derfel! O, na, na, mae hynna real chdi yndi? Ignore my trauma. Sa rhei petha byth yn newid efo chdi, nag oes? Nag oes! A t'mod be' sy hyd yn oed mwy insulting na hynna ydi ffont blydi horrible 'ma ti 'di iwsio ar y poster. Be' ddiawl ti'n neud, roi hwn fyny heb caniatâd i fi? Heita! Haia! Hei, nes i'm gweld chdi fanna! Funny di fi a mam de. Funny, jocian ydan nes di? Chwarae'n wirion. Ei, be ti'n allan? Secret of happy people. Ei, gen methyg hwnna ar ôl chdi. Hei. Ei, eisiau di weld yn well o'n chi. Fyw neis. Diolch. Reit, droi dy banad. Ei, cofio fi at, pob. Ai. Iawn? Ta. Ie nawr. Pryd ma hwn anyway? Ma' hwn yn dechra mewn pum munud Sheila. T'mo' be' na, dwi'm 'di prepario i hyn. Dwi'm yn baro. Ffycin 'ell, pw sy 'ma ŵan? Pw sy 'ma ŵan? Helo. Mari Love Cream. O hei, 'dych chi'n iawn? Mor handi. Dwi gwbo fo i ddiog ond mae isio mynna berwi brocoli. Ei, Mari Love Cream. Dwi 'di neud cappuccino bach arall i chdi. O! On the house. Oce. Treat fi 'di hwn. Grêt. O, ei, gwatsiad o, mae o'n extra hot. O'n i'n meddwl, ti'n edrach bach yn knackered. Lol. Grêt. O, reit, paid poeni. Joia fo. Ydi pobol 'tha chdi a fi cwsio rownd gilydd, 'sti.

Pam ddogfennu y foment yma mewn amser drwy ffurf selffi? Ww. Fy' hynna'n iawn efo chdi? Yym, ie. Go on, fydd o'n laff. Go on, nei di'm difaru. Go on, cyn ma'r ffôn chdi de, 'c'os mae yn fanna eniwe yndi? So wedyn fydd y llun ar y ffôn chdi os tisio isio fo fel profile pic, cover photo, wallpaper, mug, Ocê, iawn, iawn, t-shirt, nai, nai, nai ga'l... dafl achlysur, Ocê. moon pic. Iawn, ti barod? Ocê.

Mae 'di bod yn fraint. A ti'n gwybod be? Who knows beth oedd o'r cyfeillgarwch newydd ma? Cyfres deledu, ffilm, mae hyd yn oed podcast, who knows, dream big. Felly ti'n gobeithio gweld Mari a rhieni eto? Dwi'n siŵr am y rhieni, ond bendant Mari. Yn byd cyfryngau Cymraeg, it's all about who you know. Connections. Mae'n bwysig cael connections yn y byd ma, sdi. Na.

Yym, Sheila, ti 'di ddechra ar y bwrw 'na. Ga i helpu chdi? Paid poeni. Yym, Mari? Quiet, gadael ŵan. Do. O'n i jyst isio deud, tho, cyn i chdi fynd, yym... Tho, dwi'n gwerthfawrogi bob dim ti 'di wneud i ni. A dwi'n gobeithio bod chdi'n gwybod, fydd 'na wastad groeso i chdi yma. Cei ddod nôl rywbryd ti isio.

Ffrindia oes Mari Love Green. Waw. Joio gweddill dy ddiwrnod. Oce, tra wan. Ti'n meddwl, ww ti'n iawn? Gotcha'r step. Gotcha'r step. Oh my god. Sheila! Oh my god. O, oh, fydden ni'n dau funud a llai o hwnnw hen. Oh my god! Be fucking mortified! Be ar danast ma? Oh, cool down, Ron, cool down. Cool down! Paid y dweud fi cool down iawn. Bloody hell, pan bod na fucking digestive na hwn? Mae dim di fucking mynd ar bib na ddo. Plastic, pollution. O, ti'n gwybod be, mae hyn yn afiach yn di. Na, sgisan fydyd, dwi'n coelio hyn. Dwi'n mor disappointed i fi. Dyma maen nhw'n deud, look, celebrity culture, da chi'n mynd abod neb. I feddwl dwi wedi dilyn gyrfa'r A sy'n ers dyddiau yn y pump, a fel mae mae'n diolch i fi. Pan mae sgisan yna'n deitha fi, gwena, mae'n os wena ar Alun, be nes i tha ffwl, gwenu mam, gwenu. A ti'n gwybod be? Fi 'di'r llo, de? Cos 'sa Llinos Lee byth yn neu hyn, Lee! 'Sa Llinos Lee byth yn neu hyn. Nes i adal 'yn ffôn. Do, do. O chdi, o'n i efo ffôn Sheila fel hyn. Hynny 'de. Ti isio jyst jyst tynn yym... Bai chdi oedd hynna, de. Dyna fo bwpas do. Pob tro dwi'n ei ffrind newydd yn ysgol, bob dim ti'n ei fi edrych y ffwl, sio. Fuck sex, fo! Dwi'n rhaid mywyd fan i'r fucking caffi mae hyn dwi'n gael! Dwi'n ei cogi ffrind gorau bob dim! Oh my god! Sheila?